Si, ah tu kan van chim na chan khan i vai ah kan miphun tuanbia zoh ahcun tutan ah kan kalpi cuahmahmi operation tluk caan sau in hin kan miphun ah raldohnak um bal lo. I ah tu ni kan tuak sisi ahcun day ni za le ni sawmruk le ni hnih ni thumnak kan kal cang. Le caan sau ngaingai i caan sau tuk i ral tuk hi cu mipi zong harsat a si temtuar a si tikah lungdongh hi a fawite. E na nain atu kan kalpi cuahmah mi operation ai din maw tisin ai din rih lo. Le kan kieng kan kap ah siseh thongpang tampi kan theimi um i i hna nih cu bantukin khi bantuk eti bantuk pawl thawngphang tampi kan thei i makhi vialte khi thakhat thlan hi an tin khawhmi ka si cio lo nak an hmuh ciomi ka si cu ve rual rual in a i kan kalpi cuahmah mi hi Chin ram kul chung kan kalpi cuahmah mi hi miu pakhat hnu pakhat in a kalpi lak a hau mi dir hmun a si tikah fawi tein tei a si lai ti hi cu ruah cia khi a si lo tikah cu rual rual in a ni cu a rau le hi ruangah hin thantlang te hna kan lak khawh lomi ruangah hin ral kan sung ruat ti khin mizeimaw kan ruat i ral kan sung nai sai lo i the zei kan ti lai thantlang la kha kar lak na an van kan thau tikah kan sung taktak ko ruat ti khin kan ruat kan sung nai sai lo al kan sung fawn lai lo nan lak zongah ral kan tei fawn lai lo tiah mipi zeimawzat nih nan kan ti hmaan nana in thantlang kan lak ruangah hin min ong hlan la ralkap he kan tei hlei lai lo hmaan ko nana in thantlang kan lak ruangah hin ral hi aning pin kan tei lai lo nain ral kan tei khawhnak ding api tukmi si thantlang lak hi Hakha lak khi cunak cun api chin chin Dotkhat hnu dotkhat te khan a biapi in a kal thluahmah dingmi ka si. Cucacun i zei kan ti lai hi kan kalpi cuahmahmi operation hi Christmas le kum thar zong a si. Nain ai pehtliahmah a kal thluahmah ti kha kan mipi nih uh, kan ruahpiak ko ti kan duh. Hi can can kan kalnak chungah pehtlaak ti nan kan bawmh nan kan dirkamhnak cung han kan alawm hringhran chawva tampi nan pek kan alawm tuk. i zoh law i kan dirhmun i miphun pakhat nih zalonnak an hmuhnak tuanbia kan zoh tikah atu bantukin sunghnak zatlaknak harnak thihnak lohnak chawva tampi sining an pek hnu ah har ngai an kal hnu lawngah hi zalonnak an hmuh cio ti kha kan hngalh dihmi ka si Le CDF le CNA nih meithal kan puah chung paoh cu meithal thawngpang nan theih chung paoh cu an sung lo hite ti kha nan rak kan theih piak ding kan duh ngaingai. Za ulo Hakha le Thantlang karlak zong siseh, Awtu tlang ti bantuk pawl zong siseh, voi hnih veve kan i la. Ralhra nih voi hnih an kan la, kanmah nih voi hnih kan lak ve hna. Nain atuah hmunhma a khurtu cu kanmah kan si. I kanmah nih kan tei deuh hna tinak khi a lang. le i kan nih dirhmun le bangah hin cun i sidep thantlang kan dirhmun le bangah hin cun i kan si as tiang in nunnak a kan liam tak i i kan ngeih a chia na nain kan si at zong siseh cun battalion commander zong sin ha se aho po hira tuk na ahcun nunnak a liam kho ti hi kan i ruah chih dih mi a si kan siat a thi zongah battalion commander nih a kan hruai lai battalion commander a thi zongah company leader nih a kan hruai lai company leader a thi zongah tatsu hmu nih a kan hruai lai tatsu hmu thi zongah tatsaih hmu nih a kan hruai lai tatsaih hmu nih a kan hruai tiang tala khan cun teinak kan hmuh hrimhrim ko lai ti khi hi zei kan ti like kan ruahchan mi si cucu zeitle si ti si ahcun zo law i hi kahdohnak kumkhat hnu kumkhat in akal hakhat an tlang kalak jir ko si chong se tilim operation se akal chu ma mi sungah hin 2022 i hakha le than tlang kalak kan ika a mo kan i har deu 2023 a 23 a mo kan i har deu 24 a Cucu hmanthlak bantuk an hmuh khawhmi ka si. Pathian nih a kan bawmh i 2022 ah har ngai in kan i kahdohnak hmun ah 2024 ah cun Chinland Council ralkap zong hmunkhat ah kan um hna. Hmunkhat ah ral kan do deuh kan do deuh deuh Gyu-ha suaitu zong nih Gyu-ha suaining a thiam deuh deuh a ṭhangcho deuh deuh ralkap tu zong nih ralkah ning ṭhancho deuh thluahmah a si. Khatite khan ṭhancho thluahmah a si tikah Hakha le Thantlang karlak hi vialte hi a kum dengmang in rauh i kahnak hmunhma dawh zarhni hrawnghrang lawngah zarhni hrawnghrang tluk Pathian nih teinak a kan pek ko cu le tu cu phorhlawtnak si lo Pathian nih biuha suaitu hna cung siseh thlo a chuah i fimthiamnak a chap hna ruangah siseh krong ralkap hna i thiamnak tampi ai thlen ruangah a si ti kha i hi kal cuahmah mai cungah kan hmuh khawhmi ka si Le kan chim na cha in khan i awṭu tlang tiang hi ke zei kan ti lai i hi karlak chung kan van nornak ah donghnak deuh kan van kal kha si. Hi awṭu tlang i ralkap a ummi uh, minung sawm nga hrawnghrang hi kan kah lai i Thantlang an sauh bak lai tiah kan ruat. I Thantlang sauh ding bakin khin kan i ruah cia. Le cu ca cun i an sauh te ko lai ti kan ruah. Le kan lak khawh taktak. le Thantlang an soh rua tiah kan ruah nain nili a rauh hnu thawngpang kan theihmi a um. Cucu Hakha an soh ti si. O tu tlang bakin to Hakha le Thantlang ka cu za u law o tu tlang le Thantlang hna ai nei tuk cu o. Hi tluk ai nei mi khi to Thantlang ah kir lo in Hakha an vai fonh ti si cu o. Ke te kan an vai kuai le. le mah nili hnu kan theih ahcun an kalnak zong biatak tein dothlat te zoh kha si an kal pah cu amah zongah hliam khuai in tampi an um i ruak te hna ne phum ti bantuk pawl zong kha ne phumnak zong ka hmuh kha si thilri tete an phurh khawh lomi zong zeimawzat kan lak ṭhan mi kha a um le chim duhmi cu thantlang um he an ṭih taktak ti ka lang le cu tluk cin an ṭih ti tluk ah khan an ruah lama si hnga tina kan ruat ki tluk kin do ai kuih mi ke te khen an kan thel le hak leng kir ko chaw Le aa chim duhmi cu zeitluk ti ti si ahcun i nikhat hnu nikhat in teinak lam ah khin kan kal thliahmah ko i anmah kaw ralkap dirhmun sining zong siseh ṭaihhin hnu tiang te hna mu ṭaihhi hmu lawng si loin hi hruaitu hi tampi anmah lei zong Thantlang khaw chung ah zong ah siseh kan rak thahmi hna kha tampi ka um khawh le i anmah sin zong in hriamnam zong siseh tampi kan lakmi um i hi tilim operation fo ai thok ka in than tlang kan ka ka in o tu tlang kan lak in atu chuni tiang i ralhrang i ye sydney kan hmu mi hriam nam se ralhrang kan tha mi nai se se tam tak tak kan se i tutan i zerikau sit chong long ah hin sai hin pakhat lu kan phio hna cho mu tahin pakhat tluk bak kan philh khawh hna cu aw tam ngai cu cun hriamnam kan lak mi zong khi hi niza le ni sawm ruk le ni hnih chungah hin khong u si law tam taktak ka si lai tam taktak ka si lai i chim duh mi cu zei si ti si ahcun hi tluk kan kal cang nain kan i lomh tuk mi cu i tutan operation i, i upa pakhat khi thopu a ra ve kan mipi kan tlang peng chung mipi i hi operation cungah hin i kan pawng tiah kan umpi mi rawl a kan petu rawl a kan santu a kan dirpitu hi full time in mipi lei minung zakhat lu pung hlan an um rawl a kan chan rawl kan chumh piak kan herh bau mi hi thopu lei tuan ro kan lak piak i mipi hi zakhat tlu khi doram tangah ko kan sa tang ve cho chi a le chu cun kum som ruk leng kai asimi tar pakhat ni a chim mi ko war tuk mi chu tutan i hi kahdohnak kam an i thawh hi kei ca ka lung a dong lai sai lo ti kan tei ko lai ti hi zakhat a zakhat kei ruah ti na na in keimah ka van i thawhnak ruang cu fapa ka nei lo ti fa ka neihmi hi nu lawng te an si i hriamtlai kho siseh atu bantuk na kal kho ding dir hman an um lo ca ka kum khua zong upa na na in fapa ka neih lo caah fapa nei ning lo ka fapa kal lai na na in fapa ka neih lo caah pa ka si ve caah tua ka kum khua zong upa nan ka van i thok ti ati le chu alang mi chu khi zei kan ti lai kan tan ning ral tu tu ni ral kap tu ni kan ka ning thau pu kan pe tu ni thau pu kan pek ning mipi a kan dirkamh ning a kan dirkamh ning ṭaming khi ruang tein kalpi peng a si tikah hin nikhat khat ah cun teinak cu kan hmuh hrimhrim ko lai thantlang zong kan lak ko lai hakha zong kan lak khawh hrimhrim ko lai ti khi lang hi cucaah cun hi a kal cuahmahmi operation hi ai din hrimhrim lo thazaang chuah rih kan hau ko ti hi uh, kan mipi zong nih hika zawn ah kan theihpiak u law cucu vai thong tiin kan kal a hau 2024 ase 2025 tal ahhin cun atlawm bik Chinland Council rakap kan ti lai cu Chinland Council rakap in hin miu zeimazat hi cu kan lak hrimhrim a hau hi kan lak hrimhrim a hau hi cuca cun hi zei kan ti lai hi kan miphun i zalonnak kan hmuh khawhnak dingah zei bantuk lungput dah kan neih kan tha a chiat deuh lio caan te hna i Christmas la kum thar lai te hna i khi raldohnak i phaisa van thawh duh lo van thawh khawh lo hei ti bantuk pawl thinlung in sin cun kan miphun zalonnak dingah hin khi hmuh hi kan har ngai ngai lai Cucaah cun mah tein ai uk kho mi mah tiin zalonnak a hmu kho ding dirhmun kan si maw ti kha nanmah le pumpak dirhmun ram caah lungput nan neih ning cio in khakha hi biahalnak tuah khawh ka si. Ai uk kho ding taktak kan si maw? Ral a tei kho ding taktak kan si maw? Cucu kan khuaruah ning cio in cucu tahfung ah hman khawh si. Cucacun i a zei si hmanh ah hi a kal cuahmah mi hi operation a kal cuahmah mi chungah hin Pathian nih teinak a kan pek hrimhrim ko lai kan lung hi dong hrimhrim hlah seh pehzul tein operation a kal thliahmah ko hi ti kha hika zawn ah i sitcong a kal cuahmahmi cungah siseh tilim operation force siseh Hakha lei cawlcanghnak siseh hmun dangdang cawlcanghnak siseh khakha kan mipi nih ramchung ramleng in kan i fian awk ah a dot hnihnak ah tlawmpal te van bet chap ka duhmi siseh civil cu siseh lo pi lomhnak tampi ka ngei